Monsi no no bai no no bai no bai ami nga ta inda nha opinion ami nga ta pidi opinion di ningen pelu nkuantu nha nhos pu kusa na redi sosial pa tudu algen odja pa tudu ka un kuladera no no sabe pa no da nos opinion ku si nta fla un kusa go mudjer nhos bai li nta da nhos un konsedju tudu mudjeris aki nhos teni nhos makaku beiu dintu kasa ki ta da nhos kuzeka di agu ben dadu ki abo djo konxi omi ku sta ku el djo sabe mi ke fase monsinho.

Nhu rilóji ke ta kóre, nhu rilóji mon ke ta kóre la. Monzi, kele ka nhu rilóji mon ke ta kóre, nhu la oi. Au kele kuzê? Nhu rilóji mon ke ta kóre la ko. Au nton ka nton resta nton, nhu la baxi la monzi. Nhu ba ta partida live mon live li, nha samba ke ndi, nhu rilóji ya di kontrola, ta kontrola el so. Kela sima ke mina ki pega mon na otel. Mo ben ku medu la otel.

Kuzê ku fasi na hotel? Bu ka ba, bu ka ba briga. Bu bai pa oas, pa bai pa bai pa bu mostra mundu ma bu é un cornu ti bu koka. Eu sou da entende. Só que nhos mulher nhos cata muito nhos cala fala mocinho já bu sama homem sala hotel já tem já boy já boja ignora mocinho mulheres ka sabe mostra homem ses valor boja hoje eu pega Ben kasa, ba bu salon, pu bunita, bisti bazofa, mas kurtu intentadu, pu kaixinha rumeiu riba kaixa, bisti bazofa, makia rostu, nau nhos sa ta ba fasi video pa argen oia, inda ta kontinua ta fasi live ta mostra tristeza un argen, bu ta oia meka argen mininu ki sa la, e argen ki ki a txiga tuma vez, ami ngon ta fla mos, dja bu sa ma omi sa la u tenta la ku obu ku pa furu ku pa tudu ladu, kuse ku ba fasi la ki bo ka ta abriga, abo maridu bu ka ba koi kasa. Kuzê ki bu ta fase dipôs di ofende kel karu ki toma? Ki bu ta fala tudu mês? Mudjer minta fla, Mudjer, nhos gosta di nhos kabésa? Mos fla, Djosi, djosi li, mudjer ki ka sai mostra ómi ma nhos é poderoza. Nhos gosta di rabaxa nhos kabésa. I na nton, ela vira i axa ma ka kabésa la na kasa ta koba. El ta fla, Mos fla, Porra, ma nha mudjer, nhos ka sai di undi nhos é sal. Mos fla, Ten algen ki ta nase pa sufri ti mórti. Kel-la nase pa puru kornu, má ba kai kornu ti mante ka jata rabenta. El dise, Abo dja pega ómi la otel. Txeu otel finji ma Nhas dor ka ta mata. Não, assim, mina acha ma você foi mais caro que tu, ou vai cá com a casa não. Abu eu sei meu homem, porque tá larga. Eu sei meu homem tá por corno, mas tudo mulher sabe homem, mas tá por mulher que tá só comendo, caso tá só mas tá por corno. Se boca tá briga, boca tá fazendo, botar tá mostra alguém por tristeza. Botar mostra, meu pai minha mulher, mulher, você a mim, sem gosto de minha mulher. Ki mudjer pega-m pa kolu. Si bu sabe ma, ma, ma kel mudjer, kel la ki é un mudjer ki nhos ta fla monti nhos, nhos sta kasadu. So, nen na papel nhos ka kasadu, nhos é kasadu so pa nhos ten dukumentu. Nhos ka nhos dexaba konta mintira. Abo mi, ma mina preta, nen ka monti feia, ma dentu kabesa ka ten nada. Abo djo pega, abo, di kel ki N obi ta fla, N ka sabe. Abo imajina, kel mina ka ten kulpa, mina ki dadu kobu, ben un monti mudjer di Kau Verdi sa ta meste ti troba-s ku paradu dinheru pa paga-s otel, p'e kusa ma yo ka sta ma amanti ma ta pasa sabi. Nhos ki sta kasadu, nhos fronta, nhos koka, nho fronta, amanti sa ta toma nhos kami, amanti ta bai, ta kumi, ta bibi, ta rabola, nho ka ten tenpu, nho sta trabadja mutu txeu. Ontem mi obi flalu ma nho sa ta trabadja dentu Fransa bon besta na txalu, nho ta trabadja, nho ta da omi tudu pagu, paga karu, bai toma kada koisa, ka ta xa, kora baxa bo kabesa, sima obi djobe txeu djobe. Fase vídiu sô pa mostra amor. Bo ka ten ki da nos, da danu nos satifason pa nu fla ma munti algen ta fika ta koba. Ó, bo é tolu, é isu mas akilu. Bo ki ta buska, bo ki ta buska bu. Sin, mas ali si bo é palion di mudjer, bu ta dipende di bu kabésa sin ma un otu obi ta fla ma bo ten sta mina la sta ku dor. Kuachi algen fla, mina la sta ku dor, ma dor pa tudu ku bon ku ladera. Mo sin, nhos sabe ki dor? Mo sin, ami, djoba djo a pega, djoba djo atxa mudjer ku otu omi. Ku ku omi ku otu mudjer. Tu atxa ku otu mudjer, ka si? Djoba djo firma kome es ti mostra pa odjadu i N na mos mostra-u ma dja da ku me da ku obu me nen me ka ta pidi-u diskulpa p'e apa kasa no. Bo a kasa bo so, toma karu bo a kasa bo so. Bo ta intende? Nhos ka ta ati undi bu ta rabaxa bu kabesa, bo mudjer bu ta pari omi.

Ora o mudjer algen di ke idadi la nzin, Omi dja pega omi, e omi ka ta pa kasa. Inda mi na toma ba koi, ba kume na matu inda. Kela ka trosa. Por, nho ta nho kabesa pa lodu pulomenu. Abo nho pe, uzi ami si mudjer, nha mudjer pega anka otu mudjer, nta fla mudjer de koi pa, de koi pa. Mas su tempu asin ka trova valor, nka ta bistu kil. Verdadi pa fla, nhos ta pega nhos kabesa, nhos ta sota ku nhos mo. Ka nhos ta fla, ami e mudjer nka ta depende di ningen. E toma kar ki nde, ma e kunpra ka kar e pa paga tudu mes. Dja toma karu, dja bai monba na kamion, ta tratuna kumida dintu ke kamion, dintu ke karu pa riba ta tratuna da kobu. Siu siu. Nho me, nho monti mudjer ki ta teni omi so di odju, ta teni omi, omi, omi ta fasi nho so merda, nho sta kontenti pika ku suma ki omi ka ten mas. O ta intendi? Bu ta oia mosu, inda na live N ta oia, N ta oia mosu ta kobal, algen ta ten ruspetu pa si kabesa, mostra, bu mai e mudjer, bu fiju e mudjer. Bo nase di mudjer. Mozinha, no nu valoriza nos kabesa. Mina nem ka bu. Mozinha, mozinha. Beleza ka ta konta. Se bu ka sabe rabola, bu ta perde. E kaba kel mina tinha mural propi. Mina tinha mural propi. Ta faia bo sima salam. Mina se spertu. El ta mostra amos ma el é nha mudjer, ma el me ta pari omi, el ta pari mudjer. É si ma amos pega, el ta, el ta manda amos ovidu mi, el pega mi na nau, na, el ka ta txoma amos, ka ta kasa mo kabesa. Abo mi na el fla, fladu, ma mi na txoma amos, ma fla ma mo fla amos fla otel, nha ta txola otel. El da mo xansi di mo sai, ma amos ka sai pa mostra-l ma kel pitada ki el sta ku el mi é más, más grosu, ma ta da masai, ma ta rabola, ma ta da ku furu ku tudu. Mi na mostra-l, mo siña, verdadi pa fla, el suka kontenti mi go. Bo ki mostra bu tristeza, mi n'ga ta mostrau bu porkaria ainda mas Djin. Abo djo pa djo omi dja sa mos, omi dja sabi ma yo sa mostra otel nhos é kasadu. Nhos kuidadu pamo nha munti nhos ta kasadu so pa fla nhos ta kasadu. Verdadi pa fla mi n'ka nada ku mi. Nhos ta koka, nhos ka ta obrigadu sta ku omi. Omi ta kria so pa omi ka mata nhos. Kon mi n'sa ma nhos ta tresi ami na txada. Kon nu ka sa mata. Si ta mataba mi dja moreba kila dja moreba kila otu dja moreba. Ma ken mi na la deba kila kila mi na propi ti. Monsinhor, aka nhos da un mudjer korela de odju pretu so kon. Ya mi fla el, Mi na bunita gobi ta gobi, mi ma ma mosinhu, gosta di un aria ka sta na bunitesa no mosinhu, sta na rabola, sta na tratamentu. Na mi ka kria prublema, ki kria prublema é mo ki a da da mi na kobu, da da da hotel, ta paga hotel, ta da kobu, mi mudjer ta ba toma, ta to so karu, ka ta toma o pa ko, ka ta to karu ta ko, dala ka karu la.

Mina la ka sara bola Mina ka sara bola Dja bazadu kornu Ka tradu koka Mozinhu mina la ka sara bola Ka sabe Ó mina mozinhu tristi Ku sa ki ten na mundu Wá pega bu maridu kasadu Wá pega bu maridu kasadu Na, na otel Inda maridu punta-u Kuzê ki N fase li Bo, bo, bo yo sai ben fetu Ma bo é mudjer di kasa Pa bo linpa kasa Pa bo ten nha trus Ki N ta ben ku Monti mudjer sabi Ma nhos. Nhos odja li, pamodi mi N fla nhos un kuza, nhos ka kri. Monti di mudjer sabi ma bo, ma bo dja N poi di kasa, dja N kasa ku bo pa da-m dukumentu, pa paga rénda, pa N muda, pa N kume pa N bebe, pa N, di vez en kuandu, pa N da-u un birotinhu, un mariadu, má é ka sima. Si mi na sabe kuse ki un ómi ta fase na otel ku mudjer, mo la éra dja staba, axa txon, ta moreba. Ten ómi ki ten sórti, nhos. Nsin, kel-li é mudjer má mô fidju ken konxe. Má bu so sabe ma bu maridu sta na otel ku otu mudjer ta da kóbu. Bo ka ta briga, kuzê ku a ta faze la? Abo ka sa ta ba briga, kuzê ki bu a ta faze la? Abo ki bo obi ka di bo, bu so kasa ku mudjer pa roda dukumentu. Bo dja bai, nton, nton. Mosin, ta konta-m verdadi. Mosin, si bu ta oja nha live, bu ta ruspeta más bu kabésa. Un monti di algen ka sta kuse ki ruspetu, ka sta kuse ki amor, ka sta kuse ki pasa sabi, ka sta kuse ki sta ku un algen. Pamodi si nu sta ku un algen, e ka so pa nhos deta juntu, e ka so pa nhos kasa, e ka so pa sta ku un algen ten ki ta ten ruspetu tanbe. Sta ku un algen ten ki ta ten ruspetu, ten ki ta ten amor, ten ki ta ten karinhu. Mo sin e si ke febu ta ena ku kazal ta kontisi tantu sena so fudidu. Ami bo n kre sabi kuse ki kel mina la ba fasi ma kel la, mo sin kel mina la, kel mina la ka bin prata. Kel mina la i ta ra fal, Mina ba bai badja mo si maridu kasadu, si maridu kasadu la otel ku otu mudje, ku otu mudje ta ra ko i mina ta, mina ten pen nom bro. Ku mina, ku mina sai di otel, nhos obi muzika, nhos obi tristeza. Mina sabi ma mo sta la otel ku otu mudje. E txoma, non N ka sabi, nhos, ami N sabi ma e txoma mos, be fla dja fladu mo sta la otel ku mudje, N ta pega-l otel. Mo da-ma dos pó. Nho da mi na ma dor poi na saia ku mi na trás di kunpanheru na mol la ten koraji mol la ka ten medu mori kel la é uniku omi ki mol la pronta txoma i proba npla pa na nton sereveja mo si nho ngusa koli a ku sta ku argen ki nta vive djuntu tu sabi mo mo si nho ka na apruveta tanbe mos fala ngusa ami bo pode sabi kazal é moli ma mi na kel la ki ben mi na firma nfasi lavi so pa odjadu ma bo é un kornu. Uma mulher caucasiana que, que, que, que inocente, que, que, to, que tolinha, tolinha. E dessa lá, na TikTok, tá moça se toliça, mas ele é um cono quadrado. Jeba, na vez, coisa que ele fazia, assim, mas jeba, jeba, lá. Je pega, tá moça, mama, je pega, e cada fazia vídeo, tá bem, tá kiga, base, suca tem ginásio, vai pro ginásio, vai pro cabelo, vai pro unha, vai prepara, vai pro bonita, sabe de filho, preocupa, mas N di nôr, faze mó sima sa la blokia mó si faz tudu mal si kre bu ta di blokia ma ka bu rebaxa bu kabesa mini na inda ta papia ku bo sima ki mi na bu ta deklaro ma mos ma mi na ten forsa kel otu minina amanti ten forsa mas o men nos nha e triste so ki ruspetu na mundu gosi kaba ta tendendo ruspetu na mundu gosi kaba algen bu ta kasa un algen na tristeza na saudi na duensa na kuandu inda bu ten ki ta fika la.

Nde ke tu na da mas un podi ntu kamiu. Manta konta neve dama si no nu bai nu ben ma kel minina ki mo sta ku el la kel minina la ta da mos kusa ben dal. Ma si nhu omi kasadu ku si mudjer dintu kasa ku si familia mudjer pega neu tel ku otu mudjer e ba ku kel otu mudjer pamodi Kel mudjer ki di kasa e ka mudjer, kel mudjer e so palaba trus, so palaba di ki mi pa fasi taxi pa pubi na na kasa. Mosin, si ten kauverdianu tola ten ma ten kes tolona prop. Nton mosin dja li, abo keli, abo keli dja sai na klaru. Abo te, abo sabi kantu bes dentu kasa kes, nka pa, bon, klaru, kada ken ku si duensa. Uns di ami nta konta verdadi, mas no ta depende. Si bu ten mudjer ki bu ta ama di verdadi, dja pe si ami si mudjer ki N sta dintu ku el, nhos intende ki N sta muradu dintu ku el, ki nos é kasadu, ki N gosta di el. Ami primeru dja si nu ten fidju dja N ka ta faze kel-la. Si nu ten fidju dja e txoma-m, e fla, Flávio, mos ta la otel, N da-u di noti, nu ta la otel, dja N kume ti sedu, ti des óra, gajo sai ku mi na si si nha kasadu é novu. Ô si nu ten algen ki ta móre ku kóndu, mi na konforta, kóndu ka ta mata.

Ka bu ka bu foka so na iradu no dja fase iradu i ki fase i ki fase pi pripara bu ku bunita na veduadu toma banhu bu laba bu ma ke rostu bu kunpri ke koba du i kutelu pretu la bu akorda tradu di omi ki sta la u tele ku mudjer a sinseramenti u sinseramenti alves propi ten kusa ki bu ka ta intendi propi bu dja sta ma omi sta la u tele djoba dja u atxa omi sa keda i omi nen kasa kaba ku bo. Nhos ta mostra ma nhos ka ten, nhos ta mostra ma nhos valor ma dja kaba. Gosi nhos ka pode dexa, nhos ka pode dexa omi ta umilha nhos. Si kre bu ta fika ku omi, ka bu bai. Abai ka primeru bes kuza ki nhos sta ma mostra pa kornu. Si un omi, si un, mosinhu, nhos oja na mundu ki nu sta, si un omi kasadu ta muri nu kasa ku mudjer. I el sabe ma si mudjer dja sta ma el sta na otel, na X otel, el fika la. Imajina kuse ki dja pasa dentu di es dôs. Nu ka ta pensa? Sô ki munta algen ka sabe kuse ki é amor, ka sabe kuse ki es tira kasa atxeu un maridu na kasa. Munta algen ka sabe kuse ki é filisidadi. Munta algen krê vive pa algen pa fladu ma el tene ómi. Mosinhus, munta algen ta vive pa fladu. Mosinhus, munta algen ka sabe deta detadu bo ku maridu na petu. Labanta sedu, bu labanta, bu ba trabadju, bu sta ku bu maridu, kel li, kel la, nhos ta beja, nhos ta ba festa djuntu, nhos ta fera djuntu, nhos ta paria djuntu, i kusé ki nhos fase kusa bunitu? Nhos ka utru ku omi nen kamigu na Facebook? Kada un ta fase, utru é munti algen ku munti tristeza na ses, na ses, na ses vida, un munti mal, ku dor na ses vida. Bo ta ntende? É tristi, mosi, é tristi. Utru algen kada vez bu ta, bu ka ta odja, é tristi. Foda-s. Mulher, marido dentro do casa e el pega la hotel inda mo. Kusa ku a fasi la? A bo guerra bu ka tem. E cara ku a do. Sinceramente. Talvez cada kusa ki alguém ta da alguém kusa fla na internet a ku fla ta fla ah, e bo kida mo sim kusa ma ya ben rede social. Ma yo ben oi kusa na rede social. Ya no tchiga ponto ke no ben mostra ma no ka tem valor. Ah no tambe no ta da nosso opinion.

Há quem bai N ta rata Yo kel braku ki bu tene na mundu N ta rata N ta tapa tudu N ta rabenta moku N ka ta sabe kuse ki un omi é kapaz di faze Introdu el ku un mudjer Si bu sabe ben bu ka ta fala I kaba mi na nen ka ta I kaba N ta konta Mosi N ta konta di di Mosi N sai un kusa ninsin Dja di ozi ki no ten festival ta ben Di ki el ta kumesa sai ta sai kusa É kabelu branku é kel-li kel-la Sai ti bu koka Mosi.

Bu ba makia rostu, bu ba ba ginásio, bu ba bu ba faze un linpeza na kusa, nhos ta ben ta kóre atrás di ómi ki kada vez más nhos ta dixi nhos nível, nhos ta dixi nhos nível. Sikrê nhos é kasadu, bu ka sta obrigadu sta ku un algen ki ka ta rispeta-u. N ka ta pensa na duénsa, ma sida ten, ma ten otu duénsa, ma ten infeison, ma ten nada, ma N ka sta li. Pamodi nau? Pamodi é nha ómi, nos é kasadu. Sta un monti kasadu déntu kasa ki ses vida é un merda, é un lixu déntu kasa. Ami N ta faze-s gosta monti. Ami N vive tudu vida. Ami N vive monti vida. Ami N sabe, N sabe kusa propi ki e tristi mossi. La undi ku ta paga renda, la undi ku ta paga renda, la undi ki ke bu lar ki la pa e abensuadu, avi au ta txia kasa au ta kontra ku diabu. Ami un lenho kada kóp. Ten mudjer ki ómi ya i mudjer otu i amanti ya bo ya toma la na kasa. Pamodi monti mudjer pa fora ki ta da mudjeris kel kel forsa é nos ómi. Nu ta sta ku nos mudjer, nu ta txiga na otu mudjer pa fora, nu ta. Má tanbê mudjer pa fora tanbê alvês sima ta rebenta-nu ku saríxu la, mudjer pa fora ta pidi furu ta da-u. Ku ia pa fora ta fa, ta txupau korpu interu ku sugador ya traba banhu so ku lingua. Mudjer dentu kas ta ka ten tenpu ma e sabi di mininu. E raba ropa i kes troferi kes ta teni la. E e laba ropa, e limpa kasa, limpa kasa di banhu, e kusi, e ba fasi konpra, toma konta di mininu. Ka ten tenpu di di da omi kusa ben dadu. Ka ten tenpu di pu uña, ka ten tenpu di pu kabelu. Nau, mosinha. Pa omi di nto kasa ten ki ta djuda ami un kusa. Mi N pode ser bon finu sin, ma mi ka ten un mudjer ki ta fla ma N ka ta djuda. Ami N ta djuda. Ke ki ka fla pamodi ki tene medu. Bo ta intende? Bo ku maridu di nto kasa la, bu tratadu ku omi. Kuse ku N ka fasi la, inusenti? Rostu pretu. Kuse ku N ka fasi la? Ku afirma pa nu sta ma bo, ma bo é un konu klaru. Má, sta midjór ki un monti ki sta sukundi. Oji N odja vídiu, N odja algen, N odja mô sta faze ruspetu própi, ta koba-l na vídiu. Mosinhus, a ku sabe mô sta ku un ómi ki el ta pupera piskosu, ki el ta fase-u kusa ki el krê? Ka bu ka bu da mundu pa algen ta fika ta koba-u. N odja sô komentáriu tristi, komentáriu a ki algen ba komenta, a ki algen a ki algen pâpia, bu ka ta kontenti. Ami, N ôu kontenti, ô mô fla, N ka ten nada, nada ka ten. Ami son ta fla mos, ke memu kusa ku fasi mi na la, si mi na fasi yo tambi. Okutadu, si gosi e kaluba mi na sala otel ku otomi, bu ta fla ma bu ta mata, ma bo ka matadu. Asin, koitadu, koitadu, mi na preta bunita, mi na bai era, N atxa e bunita, ma N ka atxa e bunita, ma N atxa inosenta. Mo si N ta fla, N ta fla un kusa, ten algin ki si da konta ma si maridu sta la otel ku otu mudjer, mosinhu, e ta buka ma, ma atxadu kuma jente a mata. Ma kel-la ba mostra tudu mundu ma el mi é kórnu kuadradu. Mi é kórnu pa tudu ângu la el. Nha, debe ser gaju, gaju la, kel gaju la ki, gaju la, gaju la é di fóra, gaju la é di nha fóra, gaju la é ka di Eugénie Lima ku kes kó ki ten sô ta pâpia, gaju la é matxu sima nos di fóra. Nos nu ta baza miúdu ku el, N ka ta laganu simé. Pa mi gósi, N ka ta pô más pamodi mô siñu ta ten un ténpu ku ta kansa. Kusa tanbê ka sta grandi, kusa, poku kusa. Mô siñu, mi na pega si maridu la ôtel ku otu mudjer, ba firma. Inda mo ba ku mi na ba bu karu na kamion pa ba kume dintu kamion pa ta ke karinha pa tras ta tene ponxa ku tudu kusa la kumida tudu kusa dintu karu ta kume mudjer panha karu ba koi koitadu nhos tambi aves aves aves aves nhos ta mostra algin un stri un tristeza ki algin ta kre mas pa mudjer nbora dor si kabesa si kre bu ta fika ku bu omi ma bu ka ta fase video disa ti fitial na kasa nhos falaba Bu ten mostra ma bo ka ten, e mostra kusa ki na ta kre fla. Bo ta ntende? E mostra na video, na kel ki N kumesa oian, oian mas pamodi da-m ten pena, pena di txeu kusa. Ma debe ser gajo, e matxu, gajo e sima mi, gajo kel e matxu. Gajo ya pila mi, mi na kuiu dintu ka sima ki sta kanzadu si. Ma kantu mi na ben, e abri oiu, e abri so un oiu si. Mi na txiga pape, mi na ntende ki ta tenta firma ta ta kre kori. Kela e kowarda brote, kela, ke mi na la n ka sai di ki zona brote, kela ki e kowarda brote. Abusu sabi ma omi Yoli Abusu sabi Yo da konta ma omi sta le otel Ku otu mudjer ta da kobu Pama omi ki ta ku mudjer otel Si ka tra kobu na ta mata moko Ti la ta pila ta matxika Ta matxika Kaba na longu nau Yo sa ma omi ki ta ku mudjer otel Ma ta Rrrr Lingua e pa tudu kau N ta fadja fau Mi na ta fla kuza ki mi ta pasa Mi si N ba ku mudjer Mi si N triba N kama ku mudjer N tra otel N ta konta verdadi Ka ta konta amigu pra el. Mina esa mina dexa ti ki manxi ki ke gajo ya munta ti ya fai ata ago mina inosenti mina e kobardu kele se muzinka kele ka ka obeden kele mujer ma muvi ningu konxe na nha vida ma si ma sa ta sta bon ma dan pena di bobo dan pena di bo kele ki tipu mujer ki omi ta fasi ta fasi kamisa con ta fasi kusa ki se kele i prigu dia ki ta kansa bes ta kaba ku mata mantende pur isu nta fla anti di bu mata anti di bu fasi un kusa I invita. Má si ómi ka da nhos valor oji, kel manhan ki el ta da nhos. Nhos ten ki ta valoriza nhos kabésa. Nhos ten ki valoriza nhos kabésa. Nhos tira burgónha na rostu. Pô, Nho ba kunpra ovu di plaxa, nton nho da-m pui na kadea. U ta reklama mi na la, Te fai ta da ovu. Te fai ta da ovu. I ti ora la bo da oju tudu prétu. Da-m dór del, bo. Bo ta kóka. Pô, bo kónpra mi. Nton kasa, nho pega ómi la, otel. Ómi ta ku otu. Inda ka intxi kadiera di mudjer, ta ba ku kel otu mudjer. Panha kel otu amanti ba ku el. Na kel otu dia ki fla txia kasa, txia kasa ku otu, nha biasa mi na txia, yo inda atxa katxupa ku karni di porku pa kume. Ora ten omi ki ten sorti pa ki gasta da obu ku txeu, bo é más matu ki mi, ô kuzê? Ora, mos é ki ten algen ngo ki é koitadu di mentalidadi. Gosi, sera ki ten omi ki si odja sai ma si mudjer sta la i la otel ta fase kel la? Kela si N da konta, ma ten un omi ki apanha si mudjer la otel, N da bai ba firma ka larga mudjer ki otou N ta penta suta. N ta penta suta. Pur isi ki N kunpra un pistola, N ten la na kasa. N ten un pistolinha ki N ten pistolinha pikinoti, N ten tudu la na kasa. Gosi, ten omi, ten algin ki ka ta pasa mai na mundu. Gosi, paxenxa. A mi ka mesti bulu ku nos, ni ki ken pui an ka pui, n ka ta bu ningen ku nos. Na, ni yo n ka te fal, n ka te fal, n ka te fal, mi kondu yan pui, yan puru, a mi yan ka paga tudu nha kastigu, mi gosi so ser filis, mi gosi so ser filis. Ai un mudjer si pun kol numa mai puta Omi nda ma vinda un ami nda da ku outru dja Si pun kol numa modi na mpresta N ta konta nha verdadi Numa si N ta konta nha verdadi Ami N ta fla mun kusi numa si Aben ta sta na nha brinkadera Abes algen pudi ka gosta Abes sima N fasi kel video li algen pudi ben papia ku mi Mosinhus di dja ki kusa dja pa redi sosial Ki bo ki pui Abo su sai ma omi dja dja omi sta na otel ku outru mudjer Bo ka ta briga Bo ka ta toma bo omi pa bai pa kasa.

Dá mi na la, n ka sabe má kla. Sô ki un kuza, mô si, mudjer si bu ka valoriza bu kabésa, bu ka da bu kabésa valor, i ka nos ómi ki ta da. Ómi, konfómi bu ta sta ku ómi, konfómi ómi é sima mudjer, bu ten es moda di idukason. Éra ku ta sta ku mudjer, bu ten ki ta mostra bu kuza. Ten kuza ki ka ta fasedu, ten kuza ki ka ta fladu, ten kuza ki bu nen ka pensa fla.

Abo bu teni omi dentu kasa ma e ka bo ki ta abo e ka bo ki ta kusa e ka bo mozinha dja pega dja ami mozinha ami ami mudjer dja pega na hotel ki nha mudjer kasadu dja pega na hotel ku otu mudjer ki dja txoman e fla Nelson dja sa ma u sta la ku hotel ku amanti oxi sedu n ta pegau mozinha kela ora ki n ta labau na toma djabi gaji ba tomanu na kamion na kamion kamion pali pa kamion fitxadu di pa tras e politon na rabenta e fla el rabenta. Na, ten omi ki ten sorti. Mi ka nada ku ninhun. Ami sta nsai, mi nta preokupa ku di meu. Ki sta ami si mudjer di. Ami mudjer nta skinta sakola. Si pun kor, nu ba mode puta. Gosi. N ta fla. Kor, mi nen ka omi mariadu pa N fla ma ka ku. Nessa, bo ta mi juda ki bo na. Ami, ami ka ta. Abo, abo si bo sa mi. Mo ki N ta juda, N ta oja un mudjer. Pô, mo sinhor, sa ti un di ki N gosta di mudjer. Ti un di N ta ruspeta nha mai, ti un di N ta ruspeta nha familia. N ta ruspeta nha mudjer ki N sa ku el. Mosinhu, Modi ki dja mi dja N sabe? Nha mudjer dja txoma-m, fla-m, Néson, sta la otel ku otu mudjer. Mosinhu, Ka ki ten nen dos minotu di ki N ta ben pa kasa. Mudjer dja ba toma-m la otel. N ta panha amanti, sta N ta ba ku amanti, N ta ku amanti na kaminhu ta pa kasa, dipô N ta ba N ta pa kasa. Mosinhu, N rispundi, Abo tanbe si ómi ka gosta di bo? É si ku ta pasa. Amor, si sta di verdadi, kel óra ki dja txoma ki N sa-m, dja pega-m, é kel óra ki N ta kóre pa kasa, N ta buka-m pa N ba pa kasa. Má nau, mi na ba firma. Ami ta dóti, koitadu. É firma. E panha si karu e bai. Imajina, nen ka fazi pensamentu na si kabesa, sima e panha karu e bai, pa e panha asidenti. Omi ben ku nervu ki e ta tene. Gaju na vedi, ba pa kasa, gaju panha kel amanti, ba kol. Mosinha, nho sa kuse ki amanti ta fasi. Nho sa kuse ki amanti ta fasi. Nho ka sabe. La otel ta da koba. Ave omi pudi tene katon di mudjer ta paga otel inda. Mosinha, ka dada ku mi. Ai mi gosi mi sinti a kasa ntra ki nha janta fetu Da nha farda, da nha obu, subi kama, pu nha bebe na petu Ti ma sentu na nta ba trabadju Mas nada N ka tene preokupason ma algen ta txoma na telefoni Algen ki N ta debe dinheru N ka ten pa N paga I kami di otu de ka ta falta na kasa ku nha pitalinha Ku restu es ki ta foda-se Prochain arrêt, Luxembourg, terminus. Ami, n ka da rabi na kasa, algen ki ta na brinkadera. Nhos anda brinkadera nos li. Pursi ki N ta fla-mo sin? Nau, nu ruspeta nos kabésa. Pamodi? Es sai, i ora ben es sai seti mes, es staba riba mundu. E si, nos li. Timenti bu ka mora, kosamu ku ta pasa. Timenti bu ka mora, kosamu ta. Mosinhus, ten argen, ten argen ki tene sufrimentu dentu si petu. Aki nu sta, e un kazal di amata kunpanheru.

Ta lonji dimas mi nta fla kome meu omi mi nfa si kusa eradu oji nta pidi dios pa puduan pa pa nda izenplu pa nhas fijus ami nka npe nrabenta nfa tudu kusa gosi nha trabaju kasa nha trankilidadi sen stresi txeu pa ka gosta ma mundu ka sta sabi mu sen mundu ka sta sabi amigo ken mudjer malandru ki sa ta sai ta kori tras domi la la otel ka ta bria ka ta nada. Ami kel algen ta pensaba pa N daba-u un pedrada na kabésa pa N tra-bu tudu es. Bo kuzê ku N faze trás di dimos? Bo ka ta ben pa trás bo é bo afirma? Porra!